Zaangfah tein ka um pal te. Ral doh dingmi kan ralkap hna caah ṭhahnem santlai lai ti ka ruah caah tlawmpal te ka rak thlahnak si. Mah le mah si duhnak zeihmanh pakhatnak a tel lo. Tuando a luan ciami Nazi pali hrawng ah khan ka rak thlah cang natein keimah ka live thlahmi a tlamtlin lo ruangah ka aw a than lo ruangah atu a vui hnihnak ka rak thlah ṭhannak a si. i atu media in thawng nan rak theih cio lai. Kan theihmi media chungah ralhrang ralkap zasari motor in sawmli atina sawmnga le pariat atina kan rak um. A zei a va si phot ah Zasarih hi kan Chinram, kan Sagaing ram doh dingah rami sinah si law a bikin kan Camp Victoria doh an timh ti thawng kan theih tikah hi zasarih an cawlcanghnak dingah Kan ralkap hna le kan mipi hna nih kan lau tuk ding lo ca le kan ṭih tuk ding lo caah a bik in ka rak thlahnak a si. Hi zasari chungah hin hi zasari hi atu i kan auh ning hna si cun Byuha pakhat tinak si. Byuha pakhat a tei in bata lian pathum an um i cu bata lian pathum ah cu full kernel timi buhmuji pakhat nih a uk hna. Cu zasri sri nih cun zeitindah ral an doh lai tiah kan theih awk dingmi pakhat a ummi cu hi zasri ning pi hin ral do khawh a si lo. a ruang hi zasiri he bioha hmu pakhat nih hruaimi an si bantukin lamhlat kahnak miakpi a hneutat pawl nih tel lai cucaah hi a hneutat timi cu lam nei in kah nga lo caah tahchunnak ah Victoria khi kah tim hna selaw do tim hna selaw hihi bioha mu hi a hmunhma tiang kal awk a ṭha lo A hneutat le a hnu in tlangtlak tawlrel an hauh caah a neih bik ah Thantlang a hlat bik ah Halkha hrawng in maw tihin hmunhma an la lai i hmailei a nortu kha a kalter hna lai i hmun hnih in an i ṭhen te lai tiah ka zumh. Hi ti hmun hnih ni ṭhen tikah zasarih chungah zanhi hi vun zuk phat u si law cu zanhi chungah cun biuha mu telin A hniauhka dingmi an ralkap pawl le yeikha eidinnak a tlaimi thopu pawl le sattuai i ṭat pawl kha an i tel lai i cu zanhnih kan zuh si cun zanga hrawng hi an taang ding a si. Cu zanga chungah ral kah ding taktak ah a cawlcang kho lo dingmi kan van zuk ṭhan hna lai. Setataan timi hna medical lei tata pawl hi cu zanga chung ahcun minung pakul hrawng hi timtuahnak an i ngeih lai tiah zumhnak ka ngei. Cu medical hna cu hma a pumi pawl thlop dingah le a dam lomi hna thlop dingah an chiahmi hna an si bantukin ral hi zeiti hmanh in an tu kho lo. An hnulei an um lai tinak khi si. Cu hnu ah sattuai i ṭat timi Burma Signal Battalion timi pawl he kong hi hno lawng an ṭha lo. Cu chung cun pakul hrawng a vun hno ṭhan hna u sih. An umnak an bawi deuhmi Kale lei ummi maw Nepiro he maw asiloah Thantlang i tangtaangmi Halkhai tangtaar dingmi kan timi hna Bioha mu apoi pawl he connection an i tuah duh tikah kha hna pawl zong kha ral an do kho lo a hnu lei ah a lai hrawng ah um in a thu diar a au khuang ding min si caah kha hna phoih zong kha minung pakul hrawng zu lo on tha lo tuan do ah si lei pakul atua satwe yi lei pakul kan vun zu hna cun zali le somruk hrawng he an tang cu zali le somruk chung ahcun ral a do kho ri lo mi a aukhuang sawm i a tlangtlangmi hna hi an rak um ve i cucu an ralbawi pawl ayasi timi pawl an si cu chungah cun pakul hrawng cu tlawm bik an um te lai i cu hna zong cu hmaifang in a kal ding an si lo i an hnulei in nawl a petu a aukhuang dingmi saw kha an si te lai cu pakul kan van hno hna ahcun zali le sawmli hrawng hi hmai bak i a changchang in a kal ding cu an va si te hnga. Cucu zeidah ka langhter duh ti si ahcun minung za sarih an ra i cuticun kan laitlang kan Chinram an doh lai ti tikah mipi lei in ṭih tuk awk an si lo. Lau tuk ding an si lo. Amah balte minung thahnak ding caah funghreu Putin a rami an si lo. Meithal minung thahnak hriam aa put men si caah nam neh tuk ding zong an si lo. Cucaah cun mipi nih rak lau tuk lo ding in hika hin a bik in sharing ka van tuah duhnak cu si. Itunai i motor somli atina motor som nga le peda atina ma khan ralkap lawngte an si te lai lo. Hi ral an do ding mi hi palen an soi tikah zarkhatmah kan roh lai, thlakhatmah kan roh lai, zeizadah kan roh lai ti timtuahnak palen an suai ning khan an ei dingmi ria caw an i put lo awk tha lo khat chung i motor som li som nga kan timi chung khan atlawm bik pariat motor pariat pakua ni hin an ei din mi si le ai sorry an ei din mi ti le rol le an i thlopnak dingmi sii le ai kha phorchih hau caah kha motor cung kha a rami motor vialte kha ralkap an si dih tinak cu fawn lo cun motor pakhat ah hin minung tet tuk in khin kho si lo ziang tiah zei ruang ah tiah tun lampi ah embutna kan ton tikah zeitindah kan tol kan cang lai i kan zuan lai kan thit lai ti zalong tein an thutnak ding ah motor pakhat ah hin a tlawm bik ah pakul a tam bik ah sawm thum cung zeitik hmanh ah cit phung si lo zalong do tein thut kho i i cit a si caah atu motor zong hi a tam khunnak he a si tiah ruahnak ka ngei cucaah mipi nih motor a tam tuk ruang le an ral minung za sari za riat an si ti thawng khan ṭih ding an um hrim lo i tuan do i ka chim cang bantuk khan hmaifong thatak i a kal kho ding hi cu zali hrawng he an si te lai ṭhen hi an i ṭhen te lai ka ti bantuk in Tempe Korea Victoria an do ding si ahcun a naih bik thantlang a hla bik hal kha hrawng ah khan biu ha mu kha a tang ta te lai an hnyau ta the cuti cun an cawlcang ning si te lai kan ralkap pawl ṭi tuk hla u nam neh tuk ding zawn si lo cun pakhat te vun pe chak vun du min cu atu ka chim mi pawl hi ca in tial a cun tampi tial hek lai ca ca ka rak tial lo hi hi ti hin lai pin ka rak thlana ka se arwa zera ka thiamu izan zong a ca chunga zei mazat kan tial cio nan rak tial cio bantukin hi ralhrang an kai tak tak ti a fian ko sia cun ralhrang an let la na ma an let chang a sin le zeiti awk ṭha. Vaar hlei hi kei nih cun ka ruahnak ka van chuah dingmi cu bawm in maw zeiti in maw kan thiam ning in hrawk hna u si law an kir lei zong a kir ti lo ding in cun hi ral hi kan tei hrim hna lai tiah zumhnak kan ngeih caah bawmchantu ding a rak kai ṭhan dingmi lei vawlei lei ralkap le bawmtu ding an kai khawh nakhnga lo ding caah vaar hlei hi hrawk hna u si ti kha ka vun ti duhnak cu si. Cun khatalei a rak kai kho ṭhan dingmi kan kaw lei in lam zong hi a si khawh chungin zeitindah kan thiam ning a hmunhma i ummi kan ralkap pawl le ralkap hruaitu kan u kan nau le hruaitu upa hna nanmah nih biuha le palen cu nan ngeih ko lai cucahcun ralhrang an zamnak ding le ralhrang a rak bawmchantu hna ding minung an kal khawh lo nakhnga ding caah a biapi a simi kan kolam le Ka lemyu le Falam ka re var hlei maw timi pawl hi hrawh ding cun kei nih cun ka kan duhpiak ngai hna. Cucu kan tuah a si cun tampi a kan ṭhahnemh lai tiah zumhnak ka ngei. Hi cu vialte cu seh kei zong caan ka ngei ve lo. Hi live a rak hmumi kan zate nih hi kanmah miphun ca le kan ralkap ca ṭhahnem santlai ko nan ti si ahcun anmah kut cung a phak khawh nakhnga ding caah nanmah le nan umnak cio in sharing tuahpiak khawh rak kan zuam hram u. Cun hi thawngpang a theimi kan ralkap le uktu ralbawi hna nih hi ka chimmi hi a ṭhami um si ahcun hmanpiak khawh rak kan zuam u law a herh lo hi cu a ṭha lo nan ti zong ah a poi hlei lo hlan khawh a si ko i ral a do cuahmahmi nuntha pe do cuahmi ralkap kan u kan nau nan zate bawipa nih in umpi hna se law kanmah lei mipi zong nih si khawh chung in bawm khawh kan i zuam hna lai i hi ralhrang hi kan tei hrimhrim lai ti zumhnak he